Тигерәм бит тегенең. Кыймыл тамады. Аһа, мә, әйтәм, моның рәте юк, дим дә, реминнән киселгән, шуның белән аягын бәйләп кереп булмай, карт ирән. Туктале, мә, әйтәм, мылтыкны алып тормыйм инде, сүрәп кенә алып чыгармын, үлгәндер инде. Мә, әйтәм, бу айнымады микән, дим. Тоже чалгын салдым да, болай итеп сыртына тигрәп, барын гыр-р итеп сикереп торды, ташланды миңа. Минем алдымда. Шуннан соң

Ганҗанзый алтын ярга ул тотты, ул салды бит аны капканны. Безгә сөйли торган бит теге бүренең бугы тәпәк суына шап итеп төшеп калды. Поросенок, оказывается, мактайлар и шушы икән. Сөйләшегез, болай гына утырмагыз.
Ул чилдерләрен таксаң.

Бер генә теше әткән, тере итеп кайта торган бугай әле, специаль кәсеп эшкәне. Шулай башын барган тешләгән шушыннан. Шуны кыйнап та, сугып та ала алмаганнар, ачтыра алмаганнар авызын. Иптәшләре килеп җиткәчтен, битенә кичтән сабы тыккач кына, шуннан соң гына ачкан авызын. Шул кадәр инде. Җибәрә, җибәрмәй димим тугыз схваткадан, капты, бетте инде анысы. Авылдан авылга пар, кыер җир дигәннәр, шуның белән кәсепләгән, шуның белән.

Өере белән фәлән бүре күрдек, төгән бүре күрдек дип кайткан бүре аерыла да, аннан соң үзе икенче бүре белән очрашып, аралаша да, яңадан аерышын әйтәр ди. Бик верный ди ул бүре нигә. Бер тенә, бер тенә. Супружеский жизньга ди. Чит ата бүре килеп кер дисә, даже шул инәсе, Бер бер гәрәт палашып тегене читкә җибәрәләр икән инде. Алай теге ихахайлап михайлап тормый инде.
Һәр һәр җәнлекнең, һәр җанаварның үзенә күрә бер дисе бар инде. Яшәү Әйе, шулай рәвеше, җайлашканнар инде.
җа- җае бар ди- дигән Шулай шикелле. җайлашкан табигать.

Айгыр күп алып киткән тегене. Туу хәбәр итә торган итә торган хикмәте теге. Тотыш ит.
Игеннәр өстендә сабан сөргәнсең дә бит, әйләнеп килгәнче уже колынны ашап бетергәннәр икән. Аның безнең авызың моның хәтле ачыга бит, аңа күп момент ул. Шул бер баштан бер баш әйләнеп килгәнче, мин дә җатып калдым, ник әйләнеп барганчы ашап бетерәләр икән.
Сугышка чак, армиягә киткәнче инде чикмән бастырган иде инде теге тула чикмән. Базар нигә гына ди, гүрләр барыбер ди. Закир абзыйның чыгынчы бер нисе бар иде, алашасы.
Закир алашасы дип атай торганнар иде аны. Хәзер
Клянче үренә чаклы кайттылар ияреп.
Җанысы бетмәде без шуннан. Ат ул.

Аның имәннәре теге суык тигәчтен үзеннән үзе бетә бит. Менә бу
овча.
Кытай чаган дигән агач киләчәк буынның агачы инде. Болар дөньяны баса киләчәктә. Пожалуй. Шул кадәр үрчәгә сәләт бу. Нәр пиала банкада шытып чыга ди. Бөтен җирдә шул баса. Орлыгы миллион аның. Җитәрлек. Әрсез. Мал да ошамый аны. Ул утынга да бармый ул. Алып карыйк әле.
Әллә минем бер иремәсәң умарталарын да сүзмә итеп чак.
Чишмәгә барып кайтыйк әле, Исән Галәвеш. Пока син эшли тор, әйме? Чишмәгә барып кайтасы бар, аннан соң. Әйме? Ярар.